Filemon sin pawl cakuat, biahmaiṭhi. Filemon hi Khrihfabu chungah bochan awk tlakmi a rak si i Kolos khua Khrihfabu chung i a ummi sal pakhat a min Onesimas a simi i a bawipa si dawh a si. Onesimas hi a bawipa sin cun a zaam i zeimaw tiin Paul sinah khan a thongtlaknak ah khan a va chuak. Paul nih a rak chimh i Onesimas cu Khrihfa ah a cang. Paul nih cun Filemon sinah khan ca a kuat i a salpa he an i rem ṭhannak ding le hi a salpa cu ngaihthiammi sal si loin Khrihfa unau a si cang i cu bantukin a rak cohlan khawh nakhnga a nawlnak a si. Tlangpi hna, biahmaiṭhi, Filemon a thangṭhatnak, Onesimas ca nawlnak, biatlang kawm. Filemon dal kha cangkhat in kul a nga. Khrih Jesuh ruangah thongi a tlami keimah pawl le kan nau Timote nih kan hawikom le kan rianṭuan hawi a simi Filemon le na inn ah aa pum tawnmi Khrihfabu le kan farle kan ralkap hawi Arkhipas kha ca kan in kuat hna. Pathian kan Pa le Bawipa Jesuh Khrih nih vel le daihnak in pe ko hna seh. Filemon zumhnak le dawtnak Ka nau Filemon, thla ka cam fate nangmah kong kha ka chim i ka Pathian kha ka lawmh. Hi kaa lawmhnak cu Pathian mi vialte na dawtnak hna le Bawipa Jesuh na zumhnak kong ka rak theih caah khan a si. Khrih chung i kan nunnak ah thluachuahnak kan hmuhmi vialte hna hi a zummi kan si ca i kan i hawikomhnak nih hin thuk deuh in a sullam kan hngalhter seh ti hi ka thlacamnak a si tawn. Ka dawtmi ka nau, Dawtnak na ngeihmi nih ka lung a ka lawmhter ngaingai i lungṭhawnnak tampi a ka pek. Pathian mi vialte cu an lung na lawmhter dih ko hna. Wan Simas caah kan nawl. Hi bantuk mi na si ti kha ka hngalh caah na tuah awk rian a si ti i ka ruahmi ahcun ralṭha ngai in kan fial ngam ko hnga i Khrih chung i na unau pakhat bantukin nawl zong kan pek ngam ko hna. Asinain dawtnak leiin ka ruah tikah A nawltu in kan nawl ahcun a ṭha deuh ka ti. Atu ah keimah tarpa Khrih Jesuh ruang i thong i a tlami nih nawl kan duhmi cu thonginn chungah ka fa i a cangmi Onesimas kong hi a si. Onesimas ti cu santlai tinak a si. Hlan ahcun na caah santlaihnak zeihmanh a rak ngei taktak lo. Sihmanhsehlaw atu cu nangmah ca he keimah ca he santlaimi a si cang. Amah cu na sinah ka rak in kuat ṭhan i hi kan kuat ah hin ka lung kha kan kuat chih. Thawngṭha ruang i thong chung i ka um lioah hin nangmah can i a ka bawmtu dingah amah hi ka sinah um seh ti cu ka duh ko. Sihmanhsehlaw hnekchom in i bawmhter cu kan duh lo. Nangmah nih nangmah lungtho tein na ka bawmh kha ka duh deuh. Cucaah cun nangmah hnatlak lomi cu zeihmanh ka tuah lai lo. Wan sihmahseh caan tlawmpal nan i ṭhen hi zungzal inn hmunkhat i nan umṭinak hnga ding ca tu ah a rak si deuh ko lai. Atu cu sal menmen a si ti lo, salnak let tampi ṭha Khrihfa chung i dawtmi unau a si cang. Kei nih cun ka dawt hringhran. Nang nih zeitluk in dek na dawt chinchin lai. Na caah sel lawng si ti loin Bawipa chung i unau a si cang. Cucaah kei cu na hawi i na ka ruah a si ahcun keimah na ka lawmh lai bantuk tein amah hi rak lawm law ka duh. Na cungah ṭhatlonak a tuahmi a um le lei an bat a si ahcun keimah chawmh awkah rak chiah. Ka kut hrimhrim in keimah pawl nih kan cham lai tiin ka ṭial hih. Na nunnak hrimhrim na ka bat kha cu kan chimh ṭhan awk a herh lem lo. Cucaah ka nau, Bawipa ruangah hi thil te hi cu rak ka tuahpiak ko. Khrih chung i unau pakhat bantukin ka lung ka lawmhter ko. Hi ca ka ṭial pah ah hin kan fialmi cu na tuah lai ti cu ka hngalh ko. Kan fialmi nak tam deuh hmanh na tuah lai ti kha ka hngalh ko. Cun inn zong rak ka damhpiak law ka duh hnga. Pathian nih nan thlacamnak kha an leh ṭheo hna lai i nanmah sinah a ka ratter ṭhan lai ti kha ka zumh. Donghnak bia Khrih Jesuh ruangah keimah sin i thong a tla vemi Epafras nih nan kut an tlaih hna. Cun ka rianṭuan hawi Marka le Aristarkas le Demas le Lukas nih nan kut an in tlaih ve hna. Bawipa Jesuh Khrih vel cu nan dihlak sinah um ko seh.